Neeza orw'okubanza mpaka orwakataano. Ba Salima Herbal Research Centre nibashangwa Nansana na Mountain Road, Eco Pratha. Noza wahikaho noshanga ekyapa kyabo. Omuri Mbarara bari aha Garage Street, Abu Dhabi, eki kizimbe ky'omu Giga kyoma, room number six. Wazaho noza kushangamu abaana abari professional, baine emibazi ya pressure, ya shukaari, ya siriimu. ya ulcers bakozeho na vitamin herbal tea egyo nekuyamba munonga munonga munonga munonga waba noyenda kushara size ninga kusara size ninga kwongyeraho birukangirire bakuyambe. Esimu zikaija tariho famire omu Uganda hati etaine simu. Haiza obusimu obwo obu bwaize. Hati haiza hagaruka haazaho n'ezindi esimu zaatuhabiramu, ezi ez'okukwata vidiyo. Zaahabira omu bantu, excitement yaarenga. Abantu twine oku bakututwara omu society. Omuntu naakureeba, abamwe tukatunga emirimo mirungi munonga, kare hariho omurimo omurungi ahansi y'eiguru aha n'okukorera eiramizo. Kushanga ngu nk'omuntu ngu niwe head of late. Ekyo nikyo ekitiinisa ky'amaani munonga. Okashanga omuntu ngu ni Sabakristo. Ayayaya! Okashanga omuntu nti ye- yakurira Abasiraamu hi- mu Western. Ekyo nikyo kitiinisa ky'amaani. Kwonka haine ebintu ebirikutuhayo. Hati omuntu wenda kumumanya, emicwe ye oku ekwe- oku eri, musabe esimu, ogye openinge, Nooza kushanga ebintu ebiri omu simu ye. Nooza kumanya ngu ogu omuntu ou otaaha noomanya tu. Ahabwaki Ugandans tushazireho kubika ebintu by'obusheegu omu simu? Okwata esimu erimu abantu bajwaire busha, e, abantu abamwe nimwekwata za vidiyo mujwaire busha, ogira abaana mukaaga omu ka, abaana hati bakashoma computers. P4, Omwana namara kukupita, egyo esimu omwana wa P4 iwe ogimuhereze kyonka ohuname naza kukurondera ebishushani ehibiri nari kukurondera vidiyo ehibiri. Naza kukworeka n'ebi otakumanya. Ekigambo password tokimanya. Ebishushani byona iwe okwata orunde aha otekateka ngu akasimu kawe n'akamaani. Iwe oyoberwa ku okudropinga omwana tomanyi bakushoma ahaishomero abaana bakagaiha ahari za kompyuta. Omwana areeba ebishushani. Kokuza kujwara oti mwana osha ora anjware? Omwana ayebuuza ati ogu nambingya ki kandi nimumanya oku akusha? Ahabw'okuba okeeteera akaro ekishushani kirimu. Mweteere ebishushani mujwire busha musindikire abandi. Oreeba ensi egi oku egwire eiraro. Abantu mbabareeba omu maramizo kwonka ka noogira ngu nka Bishop naataho ekiragiro ati mwena esimu zaanyu muzitsiga abamwe timugarukaho kuzaakiira. Ebintu ebiri omu. Nahabw'ekyo ekibuuzo nikigira ninga oku nkubireeba ahabwaki nomubiika ebishushani ebi ebishushani ebyo ku oraheza kubireeba biihemu kandi ku oraba noyenda kuguma nobireeba buka iwe okasiisikara kare mayindi yaawe yoona noku waaba otareebire mukazi ajwaire busha tokugwezegyera iwe omukazi waaba otareebire mushaija ajwaire busha tokugwezegyera ori aho osiisikaire ebishushani byaawe teekamu enamba yaawe ahu oraabe nobibiika Obe niiwe waagimanya tuuzire ofo oyigure obuze ku oraheze lock esimu ogirekaho. Abaana bati Because atuka abazaire mwimire abaana esimu ku okwima omwana esimu amanya ngu obusheegu buri aha. Omwana akushaba Daddy mpa esimu esimu eeh hati reka mbe niinaakwigurira ahabw'okuba noomanya ngu hariho ahandi ahu ashobire. No no no no no Reka abaana benjoyinge akasimo kaawe bareebe because harimu obushana oburungi bwa katuuni oba obwa ogw'omusha wa wa muse katooto ee katooto katooto oba obwa katuutu bwa katuuni bwa story burungi Ku mureke tureke kubiika obuntu obwo Hati ahangire message ezi zirimu kusindikira abantu ngu message egi ogisindikire abantu ikumi that is cult Omuntu weena aine ediini, omuntu areke kuguma nakusindikira message ehandiikire ekigambo ngu ngu otagisindikire abantu bataano ngu haine ngu you'll get bad luck. Ebintu bi bikaba tu babikora omu primary turi omu nsi ya dot com, we are living in a global village. Omuntu nokimusindikira message niiwe ahansi eriho ngu agisindikire abantu bataano? That is trash. Eeh nikwo nkubireeba, iwe nobireeba ota?